Çöwdäm aýdaýyn men. Seni ýaňa tutdurdyň diýeýin. 17. 17. Nawa. Bu munuň Bu 10, eýlesem 7. al. Sen ol, bu başga. Hop, şatlyk adam diýdi bir sen. Şatlyk meni işde diýdi. Hop, ýene diýdi oňa.

Ýa pingi bar, ýa üýtgeşik oýun edip, hem göz degmesin. Arujasyny, oklary adamyň yzyna ýetip baryp at öldüremse. Oýaýdy. Degdi. Degdi. Şans ýok debin. Şans ýok.

Daway daway da. Oba 12 12 Repe Killer vs Agaly. Şöyle iksam gaty gowy oýnady. Agaly ýeňdi. Ýar finala Agaly geçýär olanlar. Onda näme olanlar çep tarapda I'm Hezret, Pot Niwadyr vs sag tarapda Assa Jonny.

Aýbine. Finaldan bular. Bular ýary final. Häzir geçen gazanan finala çykýada. Onda näme olanlar? Çep tarapda No Mercy, sag tarapda I'm Hezret dos olanlarymyz bardyr. Haýsy gazanan ýagdaýynda ýary finaly geçip, finala geçe. Ýarymda çişik danimiz bardyr, aýyjygymyz pök goja oglan. Palaw bişirdi bu gün. Ikisine dam udaçi başlalyň. Tak tak tak. Hana birinji urşa göre kim ýeňerkä diýip göreliň. Hemmäňizden bir san tahmin aljak häzir. Çaklama utuş nähiliräk bolar? Stavka. Dani stavka goýjakmy? Ha, de. Hem birinji urşy göreli. Hemmäňizden bir sany takmini bir oýun aýt, zat işlejek.

Niki öl işleriň ýadyňa düşüp gitdimi? Şolar ýa ölen ýok. Munda dam däniň ölüş ýadyma düşüp gitdi. Sen bilen oýnanda. Niki açsaňa ýene bir zany açsaňa Niki. hop. Hop hop hop hop hop. Dörde dört. Mınkam bir taktik yani sonuçta kısa oynasaňam kısa oynamasaňam.

Maladis oglanlar elleriňize saglyk. Hawa indi näme oglanlar gyzlar çep tarapda Agaly sag tarapda Eagle çep tarapdaky emulýator sag tarapdaky mobil oýunjy men Narutoň klanyndan diýen Begli diýen dotomym sag tarapdadyr oglanlar gitdi Kas gele galdymy diýen o Begli.

Krasava. Begli, Begli, Begli, Begli aldı. Ağalayını göreli. Hop. Bir, bir. Hay sen erke. Hop. Meň pikirimçe Op op op op op op. Meň pikirimçe Agal ýeňäýmese emulýator bolandygy sebäpli Agaly 3-1 etdi. Hadi beýle. Badiswa. Şimruklap ýör. Etmeli däl diýen zatlaryň barysyny etdi-de häzir. Beýle.

Skarlet klapýa, normal. Hä? Urmaly däl diýildi, kask elek almaly däl, AVM-ni almaly däl diýdi, hemmesini alyp ýör gördüň. Hemmesini edip ýör. Hä? Edildi de agal alar şu bölümi gowjaň näkisem. Awtomat oýnat agalam. Hä? Begli. Begli gözde. Oy. Sniper oynap ýör. Ha? Agal ýene sniper oynap ýör. Ne boldu? Durup galda.

Red team victory. Hop boldy. Onda näme oglanlar? Final oýunlary, KD ikilikleň final oýunlary Agaly we No Mercy garşy-garşa geldiler, birden ona çenli olanlar Sniper, on birden ýigrimä çenli Awtomat. Bolýa. Howa onda näme olanlar çep tarapda Agaly sag tarapda No Mercy bular ikilik gadylyklaryň final oýuny ýanymda dam çişik dani bardyr haýsy ýeňer ikisine dam udaçi. Aha men ýaňky atyşdan gördüm a. Muzafferin mi? Gowy atdy aga gördüňmi? Haýdi bismilla ýaňky oýunda olanlar Agaly görem ýok diýdi duşmany görem ýok diýdi şoň üçin ýaňky oýuny duruzdyk. Ýene gören aga jan. Yo görýär. Oy. Görýär, görýär. Bu oýunda görüp başlady. At- Muzaffer at- öldi. Birinji şot Agal aldy. Görýärler, görýärler. indi. Oy! 2-0, 2-0, 2-0. Yo dayı değil mi oğlanlar? Şot aydan näçe olar? Kupon ören. 29 Ýigrimi dokuz. Aga. Kim ýeňer? Agaly. Agaly. Aýyrypdy ýa muny. Oý. Durda bulupsa. Durda atan ýok gördüňmi? Dura nokta atan ýok gördüň. Krasavçik agaly. Gaty gowy taýýa bulu.

Ow! Üç, iki. He? Çekeleşik gider. Come back, come back, come back. Muzaffer özüne geldi. Muzaffer hem gaty gowy mobil oyuncu. Hoppa! 3-3. Gitti. Hoppa! 3-4. 3-4. Ulan ding ding ding ding. come back gelir mi? Gowy pusýan eken bulan. Hop.

Näçe barmak oýny eke? Iki esse oňa geçdi. İki esse oňa geçdi. Ne zordan avtomatli bilirdir. Zatta telefonda böyle eleyen ya. Hop. Ağalyny göreli biraz.

Hop. M416. On bir dört. Beyli gör Beyli. Mobil emülator aş näde oýnaýar Begli. Bahana gerek gaýam kara.

Agalda 50 prosent baýdysy bar. Ses kasan ýokmy nämemi? Öldi. Näme edip ýör ha? Bilem o öde kaçyp ýör. Özüňem gitse agaly. Bara agaly. Durup durup gitýäm ha. İşlän ýokmy gähil?

Görde otur. Erkek sözüm bolsun ýüzläp berýän aga. Aman ýeňäýme ýeňäýme ony. Oý. 18 ýedi gördüň dämi? Bat bermeli şeýdip adamlara. Eşitdenok ýöne dostlar bu eşitlendir öýtmäň bulaň hiç zam eşitlenok bizi. Oý. Gördüň dämi? 18 8. Gördüň dämi? Ol tapawut boldy.

Ýigrimi dokuz olalar, ýigrimi dokuz iki şadelikleriň çempiony, finalisti Muz No Mercy boldy. Şot aýdaýynmy oglanlar? Şot aýdan näçe olara kupon beren? Ýigrimi dokuz. Ýigrimi dokuz. Hawa. Ellerine saglyk. Tüweleme gowy oýnadyk, araşdyrmadyk şot däldi. Gaty gowy oýnadylar. Maladis bular, maladis. Oglanlar, oglanjyklar gowumy? Gowy gowy agam sizler naýle. Gowy gowy maladis gaty gowy oýnadyň. Myrat da gowy geçsin a Myrat. Sag ol sag ol agam. Muzaffar pink galýar a diýe. Ýoga bildirýär bäş sany musor berdi bu bolmasa noly taýjakdym da ro. Ýanyna barsaň pink. Ýanymdan çykyp gitýär a birden. Ýorduň sen. Nawiçok näle oýnadylar. Ýok gowy oýnady tüweleme ýene. Näme oň ady? Näme seň adyň Muz? Muzaffar Muzaffar agam adym. Hä Muzaffar. Muzaffar bilen oýnajak bolsaň ýöne nerwy gerek ekendä muň bilen. Uçur. Ýöne malades popadeniýa ussat ady gowy. Uçuryp ýödýämiň? Sag bol sag bol. Oho. Ýok köp snaýperde köp prisial oýnaýar ekende. Belekide bolsa tüweleme men ýaly ýöremeýär diňe typ bilen men ýaly. Sen Ýa snaýperdede gowyla ýöne bara bir neme başda pingi galyp gitdi omyň. Neme Hä. birden ýanymdan çykyp bara-ow. Oglanlar karoçe Agaly gynansakda ýeňildi muz no Muzaffer ýeňdi. Gutles. Sag Gutles bol sag bol. gutles maladis indi biziň näme sowgadymyz bar diýdik sen maňa pasport danylaň öwret men ew Gäsdirme berjek bar näme? Sraza adyňa jaý ar e ad zat berjek näme şo jaýy dogurlap. Tak tak tak Muzaffar Muzaffar sen ekran kaýdyňy al şu wagt. Ekran kaýt. Ýo zadyň näçe ucin barlygyny göreýin. Zat bar şu maňa sekiz ucin bar. Sekiz ýüz? Sekiz sekiz. Sekiz ucin bar gaty kän eken tüfelem göz degmesin.

Gaty gowy gaty gowy oglanlar. Akkauntyňa ýes gowy seretmändirok ýöne letniý üçin alypsyň muny. Ýa lednini özüm aldyrdym alty müň ýüz sis alyp. Alty müňe aldyrdyňmy? Ow alty müňe iki etdim. Soňam M iki ýüz kyrk dokuz sada eşiklerini çykardym. Näme diýdiň daýny?